loko a swi ya hi mina siku rin'wanyana a ni ta ya ya ya languta i mhaka ya ya xikwembu na swikwembu i mhaka leyi confuse-aka ngopfu eka hina matsonga hi ya a ni ta lava ku hi ya hi ya hi ya yi languta eka xitsonga hi languta ka xizulu hi ya hi ya languta eka xilungu because eminkarhini ya ku tala ni vona nga ku hi famba hi ya hi ya confuser swilo swa ka swi nga la ku confusiwa because um hina mhaka leyi hina matsonga hi ngo i swikwembu hi vuya hi ku xikwembu hi vuya hi va na madlozi um english yi hi byela hi ku ku there is God yi hi byela hi ti-gods yi vuya yi hi byela hi ti-ancestors swilo leswiwani swi hambanile hi hina ntsena matsonga hi kalaka hi nga swi kotiki ku swi hambanisa na loko hi ringeta ku lava ku swi hambanisa hi hetelela hi nga kumi ku hambana ka swona hi ku hi ku hetiseka hi ku loko loko loko loko bible yi swi veka kahle yi ku ni ngo bible xitsonga sweswi xizulu xi swi veka kahle xi ku ku na amadlozi xi vuya xi ku ku na unkulunkulu . Hina eka hina hi fika hi ku Swikwembu hi vuya hi ku Xikwembu. He? Xizulu xi ri ku na unkulunkulu xi vuya xi ku amadlozi xa swi hambanisa. English yi fika yi ku there is God yi vuya yi ku there's ancestors. Hina ti ancestor hi ti vitana hi yini? Hi Swikwembu. tani ivi hi vuya hi ku Jehovha i yini? I Xikwembu. Swilo leswi i i swi swi vonakala swi ri swilo switsongo kambe swi ya swi ya hi confuse loko se hi ya mahlweni hi fanela hi ya hi ya twisisa ku kahlekahle the operations in the spirit i i i i i i i mani a nga le ka department yini kahlekahle ku le ku endlekeni ka yini siku rin'wanyana onge hi te swi lava hi kuma nkarhi hi ringeta ku swi break-a down ku hi hambanisa ku what are gods i yini ti-gods. Ti-gods i swilo leswi hi swi vitaka ku hina se hi ngo i swikwembu hi vuya hi ku xikwembu ku nga god what is the difference between god and gods hi leswi laha hi fanelaka hi ya hi ya swi languta kona ivi hi vuya hi swi translate eka xitsonga ku swi ta hi nyika clarity ku hi ta kota ku va ni hi yimanyana ku vitana i i i i ti-ancestors. hi yima nyana ku vitana ti-ancestors hi madimoni hi ku hi la swi fikaka se swi confuse ko hi ku hi fika hi nga ri ku swi twisiseni kahle like for an example hi na about 300 million of gods ti nga le ka country yin'we ku nga india india yi na swin'wana swa ma 300 million gods la xizulu xi ngo ithixo Hi leswi hi ngo i swikwembu loko se hi ta ka ka ka ka ka ka ka Xichangani. So hina hi ri i swikwembu hi va hi refer-a ka mandlhozi. Kasi ku na leswi swi khongeriwaka hi vanhu ku fana na for example ku nga na machayina ma khongela e statue lexiya xa xa xa Buddha ma ma ma ma India ma khongela switeji leswiya ku na vo vo Rama ku na vo vo vo ti-goddess tetiya ta vona tetiya ku na vo Ganga ku na vo mani mani mani i swikwembu leswiya va swi khongelaka now hi hi fanele hi ya hi ya hambanisa loko hi nga se swi kota ku hambanisa swilo swoleswo swi ta tika ku va ni hi ya nghena eka intervention ya moya.

u fanele u rhanga u endla research before u ya u ya u ya u ya langutana na opponent ya wena so it is very very important ku va ni loko hi ya hi ya khongela tanihi hi makholwa hi fanele hi twisisa ti-department leti hinkwato na ku hambana ka kona ku e e e e matimba ya swilo leswi ma tshame kwini ku na matimba ya le matini the marine kingdom la se ya ka ya ya langutana ni mermaid na swin'wana na swin'wanyana it's very deep mara eh a ni nga laha hi fika kwalani a ni lava hi ya hi ya hambanisa hi kota ku hambanisa ku eh mandlozi ancestors gods swikwembu xikwembu wha- what is the different here loko wo ze u kota ku swi twisisa swoleswo u kuma breakdown ya swilo swo swoleswo emakumu ka siku na loko se u ya sungula i riendzo ra wena ra spiritual ra ku khongela U kotaka ku swi twisisa ku wa vona sweswi se ni nghena eka department ya ku ni yambaliwa hi tintsumi ni ya sungula ku hlasela a u kota ku hambanisa ku leyi mimoya leyi a ni fanelanga ni yi thinta leyiwa hi ku a yi phati ya nyimpi ya mina um hi mukhuva wolowo onge xikwembu xi nga hi pfuna loko swi fikela lana tanihi matsonga hi kota ku hambanisa ku xikwembu a hi swikwembu ene swikwembu swona i yini xikwembu xi hi pfuna.